Dumelang gape, o ke Lucky o bua Setswana se se monate. Re simolotse ka our series of interviews um jaanong re tla leka tota go sobolokanya kgang ya rona ka Setswana le ka Seesemane gore bontsinyana jwa batho ba kgone go re tlhaloganya. Jaanong ke kgwedi eo bangwe ba re ke kgwedi ya Movember bangwe ba re ke kgwedi ya tota awareness mm. ya disability mm. um nna gompieno ke tla ke tla leka go lebelela tota kgang ya awareness ya go tshela ka bogole mm. yaanong gompieno ke na le tsale yake ke ratang mo go maswe Gore re tlotle fela bona jaaka re ntse re re lebile kgwele ya dinao fa mm. eh, kids are playing football go monate man go monate raitso go monate thata eh mm. letsatsi la gompieno re theogetse re berekile thata re bagame dithaba he rrajo hey makeup o evaporatile yaanong um re re tseye nako e man go tlotla um jaaka ke go itse jaaka o nkitse go botlhokwa gore batho ba itse gore batho ba ba tshwanang le wena ba teng ba tshela um ebile ba dira go gaisa batho ba ba ithang ba re ba feletse mo maotong mo matsogong mme bokoa bo bogolo kgotsa bo botona go gaisa e le bo bo mo tlhaloganyong mm. ka gore bogole bo foo go ya ka nna jaanong rara o mang o tswa kae o tsene sekolo kae mm. eh, rara leina la me Ke Letlhogonolo Mosiele Quinton. Ke bonetswe teng ka fo ikagileng ka fa mme ko dinokana, ko dinokana selo sešwa jalo e be ke tla ka go tla go dula ka kwano mo dingwageng tse le tsa maloba pele ga apartheid e be ke tla ka kwano. ke tsene sekolo ko tlamelang special school eh le sekolo sa physically challenge people ke tsene sekolo ko ko mahikeng ko gelexpane e leng gore mhm. nakong ga ke bolelela batho ka yone ba re gelexpane ke ko kae le nna ne ke ne ke na le go utlwa ka ka gelexpane mm. ee eh, ke ko dipolasing tota and wa utlwa re ke gelex pane um mafelo a mantsi ka kwa tletse ka bodipane gelex pane makosi pane vet pane cry pane jaanong gale ke ne ke utlwa rre mongwe a bua ka ko ne a re gore ba tle ba reke dipane ala ga o e lebeletse go tswa ko godimo ka re gate ke panenyana jaana ka mokgwa go agegileng ka gone banna mm. go gontle go gontle thata rara mme re itumelela gore pane e go raya gore e go butswisitse ba ne e n- e- kore e dile gore ke ke butswe o nne motho tota ke nne motho wa kore itse gore ke eng? motho setšhabeng thata Mm. yaanong go raya gore ga o le ko o rara tlogele expane Mm. a ke grade one go fitlhelela grade twelve kgotsa go nnile jang um nna ka nako tse ne ke santse ke tsena go ne le bodi sub a ya sub a ke simolotse go sub a um ke grade zero until grade twelve ne ke sa batle go bua gore tota rona re batho ba di-sub a jaanong. le nna ke foo ke foo ke motho wa sub a rara Sub A, eh. go raya gore o motho wa bo di bo di eighty mang mang a ke re wa bona Yeah. mara ga ba ntebeletse jaana ba iponela hela lekoloa le hela le le na le dingwaga jalo tse di ko tlase jaanong go itlhokomela rara go itlhokomela itlhokomela mm. jaanong um go ra o simolotse ka mophato wa wa wa wa ntlha go fitlha ka marematlong um mm. mme jaaka re setse re kaile gore o motho o tshelang ka bogole mm. go raya gore o kopane le dikgwetlho a re bue fela tsa kwa sekolong um sa ko sekolong kgwetlho e nne e le gore e ne ke na le one kgang ke gore ne ke sa ikamogela ke godile ke ipona ke tshwana ke le nosi batho ba le bantsi ba tshwana ke ipotsa gore go tlang gore nna ke seke ke a tshwana le batho ba jaanong erile ga ke tsena ko sekolong ke a fitlhela e le gore go na le ba bangwe ba e leng gore um nkare gongwe ke botokanyana mo go bone ba bangwe ba e leng gore ba tsamaya ka diwheelchair kore ke bona gore oh, it is not me re bantsi re farologane jaanong ka simolola ka tsena mo processeng eo ya gore ke kgone ke ikamogele mhm. jaanong ile go lemoga gore okay go raya gore ga se nna fela go na le batho ba e leng gore ba tshwana le nna enya botshelo go raya gore bontsi jalo e ka simolola go ithuta jalo ke ya le bone ke ba ithuta le bone ba nthuta mme ke ne ke le motho o tlhaga ke ne ke ke betsa ka letlapa ke le karate jaanong go ne go le thata ka gore kgwedi ne e ka se ka feta ke sa bitsiwa ko ofising fane ka gore ke kaleditswe mongwe fela ka kiki ya ga fanda morara motho o itseng ke nna gore tota ga re gola um go tshwana le yone kgwele ya dinao um eh, nna ne ke bidiwa ra dikgomo ko sekolong oh, ka gore ne ke sa itse go tshameka kgwele ya dinao mme motho a tshwana le wene ne re re tshameka le ene o bona gore norman um talente e ntse go lofa letlapa ga ke batle go bua um ne re go itse ka letlapa um mme ke solofela gore tota ke nngwe ya dikgwetlho tse e leng gore o iphitlhetse e le gore ka gore o ne o le mo go tsone go tswa mo dikgwetlhong tseo ne o tshwanetse o dire sengwe se e leng gore ga se tsamaye ka tsela ke ka moo o reng ne o iphitlhela o le ko ko ofising ya ga mokgogo nako le nako nako le nako Ee, ka gore go le gantsi ne o fitlhela motho a re bona gore o ntse yang jo bona sego e le yanong m- maikutlo na a tlola ga go nna jalo thata ee Thata. jaanong be ke lwa e bolo and-e ke ne ke le motho o- o reng ga ke lwa ga o sa tswe madi go raya gore ga ke ya go ira sepe go ntse jalo Ee. jaanong go raya gore wa wa kgona jalo wa wa fetsa eh, mophato wa gago wa marematlou Mm, um jaaka o setsong kaetse mm. A dithuto go feta foo o kile wa di lebelela, e seng kwa ntlheng ga dikolo tota? O ka tswa o ile certain certifications, o kile wa ya kae-kae, e rile fela o tswa ko sekolong gwa be go nna jang? Rra o itse ebile ke sengwe sa dilo tse e leng gore batho ba bantsi ba e leng gore ba phela ka bogole, segolobogolo ko sekolong se ne ke se tsena, ga o tswa kwa. o nna le nna ka personally ke ne ke na le fear ya gore ke eng se ke ya go se dirang ke tsena mo new environment batho ba ke sa tlwaelang go tshela le bone ke ipotsa gore ke ya go tshela jang le bone wa tlhaloganya jaanong e be ke ke nna mo gae mo ile go tsweng ga ka ko sekolong ke fitile ka nna mo gae mo go ne go na le youth center oh. ee, jaanong ile ga lone youth center be ke tsewa ke marvin marvin skif a ntha re kgosi na dira di-drama ee. a ntha re mata kana go na le go na le youth center ka gore dira di-drama eng ga o batla ga go leka o ne o e fela ka ko bona rirang e be ke gore okay nya go siame rra e be ke ya kako ga ke tsena kako ke ga e nna gore ke gorogela mo love life alright ee ka ngwagolo wa eh, eh, ketepedi some le bongwe 2011 ee ka ga ke tsena ko love life ke sa itse sepe ka love life ba nna ya nna gore ebile ke gakolola sentle e se ke ne e le beke ke le ko teng Ee. e be nna gore the following eh, week go iwa ko mafikeng Mhm. re tshwanetse re go dira presentation and ne ke sa itse sepe ka love life eh nne go na le mme o mongwe ne ke mo rata thata ba re mme tshireletso yana a le strict yana Ee. o tlile ko go nna nthare mona Eh, wa itse love life ke love life ka ga ke ra love life ba tlholo ba tshameka di-game ba ilang a re mm, a ra ga re fofe tsaya buka e o lebelele o bale ka love life erile fela ke sena ke fetsa go- go bala ke santse ke mo emetse gore o tlatla ka go tla tututu ya bana ba dikolo yana Ee. e nna re tshwanetse ke ba tlhalosetse gore love life ke love life ke bona jaaka o file tšhono nyara ra o itse ka diralo ka botswerere le bo- le bopelo e ntle o itse gore ke yanong ga ba simolola ba- ba thologela ko go nna jaanong ka ga ke simolola yanong ke bona gore okay yanong e be ke lemoga gore go na le sengwe se se leng teng ka nna mm-hmm. lentswe lentswe le teng ee. eh phisego e teng phisego e teng eh, e leng gore motho ka senamana ha ka mm. ke a e bona ka gore o bona sa se ke se bonang mm. se ke se mongwe le mongwe jaanong mo bua setswana se se monate a se mm, bona o bona motho e leng gore ga ka ke a motswela moso gola mm. mme se se mo teng se se ka fo teng ke sone se se botlhokwa lentswe leo lentswe bua ka lentswe leo batho ba ba go utlwe um lentswe le ba ne ke tla re nakong ke bua ore ke ke dira dijoko o fitlhelentse gote mareng o itse mona o ka re o ka bereka ko radiong o ka re o ka watlegelela mo tv yanong ka ga ntse ke ya ke a bona gore mare lentswe le o ka re le ka mperekela ko re be nna go ramang ke rata go go dirisa bagasi Mhm. le mo thelebišeneng o fitlhela maybe gongwe ba go na le motshameko mongwe Ke ne ke na- ke ra- ke rata go ba go ba go itsise ba ka- dirisa ee wa bone ee go ne- go na le rre o mongwe o teng mo dikgannyeng fa ke mo rata thata re eh, re- re easy re easy re Nna easy mmola thata re mogaetsho moporesidente cyril ramaphosa o buile jaana le setšhaba mo mopuong ya gagwe re easy ne ke itsa gore ke a go leka mme re o ka re o tla tsaya trophy utlwa jaaka ke kgatlhega ee jalo go tswa foo ka ga e nna gore no um e be ke lemoga gore go na le dilo tse dintsi tse motho a ka di dirang e ne ya re ke le ko sekolong ke ne ka kgakgautshwana le teacher-e nngwe re buisana ka mafoko, e nna gore o itse wena o tletse metshameko eng, ga ke bone wa go tswelela mo botshelong, ga ke bone wa go 'irang, wa go 'irang. E be ke mo raya ke re yaka re tlile fa yana re le mo sekolong, ga se botlhe ba tlileng go ya tertiary ba pass-a. a se botle ba e leng gore ba go yunibesithing ba phala go na le ba bangwe ditalente tsa bone ke tsone tse e leng gore mm. di tsoga di ba dijo mo tafoleng wa tlhaloganya jaanong be ke lebega gore ke motho ko sekolong ne ke dira dilo tse dintsi thang mm. ke ne ke actor ke opela ke bina ke nna m c ko dilo tse tsotlhetse go gopola ka tsatsi le lengwe ne go na le moletlo ee eh, mo moletlong oo ne ke le m c ebile ke diragatse

bo ke tletse ke tletse my outi o nketsetsa story man wa freestyle re bo yaanong go raya gore wa itemoga le go tlhaloganya gore tota o ka fitlhelela mm. se o se batlang ka talente ya gago jaanong sentle ebile ne o kile bona o na le talente o na le dilo tse dintsi tse o batlang go di dira Ka nako tse dingwe o fitlhela o sa itse gore gate talent ya gago ke efeng, or o lekeletsa se o bo o excel-a mo go sone, o lekeletsa se o excel-a mo go sone. Ee, ke ne ke tshameka kgwele ya dinao ke eh, re ya re tshamekela for ba e bitsa pd soccer ee ne re- ne le seven aside setse ke tlho- ne nkile setse ka tlhophiwa mo squateng sa eh, aforika borwa sa disability tshwanetse ke ye ko eh, brazil jaanong e go sa kgonagale ka ntleng ya di-category ka gore um um bogolo ba rona bo ne le di-category gore eh, ba ke bomang ba ke bomang jaaka nna nna ke bogole ba me ke continental eh, web upper two limbs Banna. go na le go na- go na le go na le eh, cp cerebral palsy Mhm. jaanong kgwele ya dinao gantsi ne e wela mo cerebral palsy yaanong o sa o sa qualify go tsena ke sa qualify ke ka moo e be ke sa kgone gore ke ye brazil mme modimo o mogolo go raya gore ga nne o ile brazil nka bo o sefa Eh, ee gone rara gone e berekile Ya, e berekile thata ee Mm. yaanong e re le tota o iphitlhela o le foo wa bo o bona gore okay kgwele ya dinao go raya gore ka gore ma tota go eme jang go eme jaana Ba- tla ba- ke le ke gape se se sengwe sengwe e be ke dira table tennis le teng ne ke ntse ke le montle le jaana ke santse ke le champion ka ko eh, youth center ba itse gore ke nna ke tsotseng lebanta ne ke re- ne ke re ke tla go leka yaanong o nthusitse Mme ke champion eh, motho o kileng setse kile- setseng kile ka tshameka le tshwariwa le hipi ke bone ebile maloba a ga ke kwadile ka yone ka ga nthare monna wa nkolota ke santse ke batla go kopana ke moletse ka rara etso ke go emetse tshware wa lehipi o utlwile mm. jaanong ebile ga ke tswa ko table tenniseng um ke ga ba simolola bua ka mengwaga jalo le jalo e be ke tswa ke dirile le running ke tabogile le oscar pistorius um eh, reo bagaetsho no tla re o ga ke itse hmm. ke motho le ditalente tse dintsintsi ne ke re ke bua ka lereng la seeng mme hmm. e, e, e tla tswa monate ka setswana hmm. yaanong go raya gore tota ke setswerere sa metshameko e farologaneng um wa taboga le oscar hmm. le yone wa bona gore no ke excela thata go lofa tla ke fokotse nya wa bona ga oscar yone raetso e ne le masisinyana ka gore ro um ngwaga le ngwaga ne ke itraina jaaka ke kgona mme ne ke sa mo fitlhelele ka re nya ka gore ene wa kgona fa tla ke tswefa ke gopola sentle ga nne ke tlogela eh, ke tlogela mo go tsaya go taboga ne re ko bloemfontein ke ra coachera ke mora ke nna ke sa tlhole ke batla go go taboga ne ke tabogela bofelo gompieno a ba ithare ke a tshameka ah. ile ngwago o latelang ba eh, ne ke sa ya ngwago o latelang ka ga ke utlwa ditsala tsa ka dimpelo ba re monne ba bitsa dina la gago kwa gote ba go emetse mo trekeng eh, ke lapisitswe ke o se ka ba gaetsho go tlhola ke kana ruri na tsamaya jaaka go itse go itse a mphetae ka o kare kene o eme a be ke bona gore ke ke tlogele ah o nna le ithusitse. nna le mosimane o mone ke tsena sekolo le ene o n- o- o o nna ko gopane ba re modise mosotho Ee. Mm, le ene le ene o te ke ene na na a kgona go mo leka mme tota ne go tshwana no go le- tshwana fela Mm. yaanong gore a re wa bona gore no tla ke tlogele go taboga Ee. wa boya kae ile ga ke tlogela go taboga be ke tsena mo go tsa serala tsa di-drama tsa di-drama ee ke gorogela ko mamoviki mm. ke a tsena mo di-drameng ra eso ka ira bontle thata re tsamaile ra mosere dikolo tse dintsi mo ra mosere mo mm-hmm. ba bantsi ba nkitse ka moseraleng erile ga re tswa mo mamovie ke be ke tsena be re itirela mokgatlho wa rona gape wa di-drama mm-hmm. transformers arts organization mm-hmm. e ne ke le modulasetulo wa teng e ne le na modula setilo e be re tsenela competition e nngwe ya e bidiwa beyond 2000 e ko rustenburg e leng gore um ngwaga le ngwaga ba mhm. tsa batho ba ba fa tshono ya go ya ko america ka go diragatsa ditalente tsa bone e le gore go na le di-sponsorship eh, yes. go na le madi a tswang jalo le jalo e be ke tsaya setlhopha seo sa ka re ya ko fitira re dira bontle thata re fitira re dira bontle thata e be re feleletsa ke tsene mo Team South Africa. Ehe. Ke obtainile di-medal tse three, gold tse pedi le bronze one. E di- ke dira monoloko ke opela e be ke dira jive. le ikutlwetse Ee. re o mo seraleng o kotsi-kotsi Mm. um ntse re le fo godimonyana ga thaba fale a ba tlhabeletsa pina re pula tsa letlhogonolo oh, nkile ka re ka e leka mme o kgonne gore ena e tsee fo nne e le teng eh. ke e beile fo a isa ko mankaleng ka leng ga ke batle a ka tla opela a ka tla ntseela batho ba bua setswana se se monate a go bula kgwaere le bone eh. yaanong um mo go yone kgotsa lone leeto le la gago le la, la mo seraleng la, la metshameko re bua ka sports mm. eh le go kopana le batho jalo o, o ba rotloetsa mm. ke, ke, ke rata kgang e o kileng wa ntlotlela yone gore o kile wa ya go gongwe ko o kileng ya nna gore ke khoso e ne e le gore no e tsenetse le batho ba e leng gore mo meleng ba feletse Mme wa diragatsa ko, re tlotlele ka leeto le. O, ko ne ke diragatsa ko teng, alright, e ne e le teng ko Rustenburg, ga ne re train-a yone re le ka fa tlase ga mokgatlho o bidiwang One Foundation, re ipaakanyetsa go ya ko America, Los Angeles. Jaanong . ne re le bantsi thata eh. i think re ne re ka nna about bo ma 60 something mm. re feditse re le 19 mm-hmm. jaanong um ba bangwe ba ne le batho ba ne ba iketse fela go tshameka ba bangwe ne le mm-hmm. batho fela gore ke di-drama go siame eh. jaanong ba bangwe go ne go na le selo sengwe le tle re se bitse ba re ke puo phaa le nna mo sera le mo le ntsha le thuba mo pelong le bua ka di-challenges tsa lona mhm. gore ke eng dikgwetlho tse o iphitlhelang mo go tsone mm, so morago ga gore ke fetse go bua ke bua ka botshelo baka ba bantsi ba ne ba tsholola keledi ba bantsi ba dule ba rotloetsegile ba re mare o itse ga o tsamaya fa le dijo tse o tlholong o di dira o tshega o irang dilo tse o fetsang go di buang le yana ga re kore o ka re ga di tsamaye di go dira wa re makatse ee o kgona yang sentle sentle ee ke ntse o se kgonang o kgona yang gore bo itumetse yalo mme o sa tswa gore bolela dilo tse di utlwisang botlhoko jang ke bara kere um eh, gone go nna le re mongwe ne a tlhola tla ko sekolong ba re rejoice mm. na dira mo mo sanlam um eh, ko dinokana kwana mm. jaanong reo ne le re o ne a tla tle a re motivate e re le ma grade twelve nna a bua sengwe e be ke itseela so seo sena a se bua re mo botshelong le ga go ka nna botlhoko jang le jang e choosetse go nna happy find happiness mo gare ga matsubutsubu a o iphitlhelang o le mo gone ao mm-hmm. lebelela tse dintle tse di monate tse di go diragaletseng mm-hmm. lebelela tse dintle tse di go itumedisang gona le gore o lebelele tse di go utlwisang botlhoko mm. jaanong ke be ke ithuta go ira jalo go ira jalo mme irile ga re tswa kwa ra e tshoko ra stenbeke go ba bantsi ka ba ntha ba re nna o bua nnete o inspire-rile le nou yana nka emelana le lefatshe nka emelana le dikgwetlho ka setori se o fetsang gore bolelela sone. Utlwa jaaka le nna ke tlala pelo e le gore ke nna motivated go utlwa kgang eo ke gore um kgang e o fetsang go e mpolelela it doesn't get old at all, it doesn't get old and it hits home nako le nako. um jaanong wa iphitlhela e le gore o dirile jalo eh batho ba ba tshwanang le bo Denzel Washington mm. mebereko ya bone e bolokesegile ka gore ga wa ya Los Angeles eh, eh batho ba ba tshwanang le bo Will Smith mm. ba ba sentsane ba tla tshela jaaka ba tshela gore ga wa kgona go ya los angeles um nna ke go itse jaana re kopana mmogo re godile mmogo tota mm. mme tota gore ke dirisane le wena ka nosi um go na le lenaneo le re le bitsang re re ke lemao le le monate um mo radiong ya bokone bophirima radio station o iphitlhetse o le fo jang le gore tota o dirang kopo Rraetsho ga nne ntse ke le teng ko Rustenburg kwa ebile ne re ipaakanyetsa go ya National Arts Festival ko Grahamstown jaanong foo ne le project ya bobedi ke le mo drameng e bidiwang son of the soil e ne e bua ka Moses Kotane jaanong e tlagale ko campaign go ne go tlile um station e sengwe kwa radio mafisa ba tlile go nna le function jaanong e be nna gore ga re le koo ba ne ba batla motho o ka ba tshegisang jalo le jalo e be nna gore re director ko bara ne ke na le mongwe e leng gore a ka le tshwara sentle ile ga ke tsena kwa e ke lentse ke ipitsa jalo ile ke tsena kwa ke introduce fela gore dumelang bagaetsho nna ke nna quentin toxta mosiele the man with the golden voice ke tlo go letsa gompieno ile ga ke fetsa fo e be go re mongwe mpotsa re e le gore o bereka ko radiong ka ra ke bereka ko radiong a re mare lentswe la gago mana ka tshwana ko go bereka ko radiong ke ga e nna gore ne ke ya national art festivaleng ke ipoleletse gore ga ke boa kwa gongwe ke tla go leka sengwe ko rustenburg ko mafisa jaanong ile gantse ke le mobe ke utlwala ka bokone bophirima go na le radio mo lapeng mo e tla e ribolwang ee mme ebile go tla nna le bo di-audition jalo le jalo ka re go raya gore ke ya go tshwanela ke gore ke ko e be go diragala seo se sengwe se e leng gore a nkitla ke tsamaye ke se lebala e be ke ya ko mohapa ee ko mohapa ne ke le mo le mo ne ke na le ne go na le committee engwe ba bitsa ltq ltqc ee ke committee ya teng mhm. so ile ga ke tsena ke ile go go go tletleba gore ba ga etsho kana ga ke se ke kry melaetsa jalo le jalo mme o na a dira foo wa tlaka a ntha re o itse gore ke ngwanake o na le voice e nngwe e ntle ya radio ene wa go bereka mo radiong e be ke mara kere ke a leboga mama e, e, e ke a leboga tanki ke ke le nna nka eletsa gore gongwe nka bona ka bereka mo ka bereka mo radio and guess what after two weeks ke ga nna gore go na le di-audition e be ke ya di-audition eno ko di audition-eng ke tsamaile fela ne ke sa tshola sepe ga ke tsena ke fitlhetse batho ba tshotse bo dipampiri jalo ba ipractice ba dirang ka ga ke ipotsa gore a mme ke tle mo polekeng ya right nna ke sa tshola dipampiri go diragalang ee o le ga ntse a bala fale ke a lebelela gore ee e seng gore ke tsamaye bagolo mara ke ntse ke ntse go na le something ka fo gare se re ne man you have been doing this for a long time ga lo ntse o re o na le ditšhomi tsa go nne o ba gasetsa o ba gasetsa jalo mm. e le gore o tlo bo palwa keng o susiwa keng a ka nna ka nna ka nna until be go tenyara ke ka nse ya gago ile ga ke tsena kwa rraetso ka ga ke kgwamololo ga ke kgwa ditlhase o nkgopotsa wa tsitsibanya wa ba tsitsibanya ke kgopetsa ka duo tsaka tse dikotsi rileke ya itse ke kgang e ntle mme o kgona go lemoga gore rara eh ga ba go raya ba re this was- this was not by luck Mm. e ne e le gore tota your your your your preparation throughout your years your tribulations throughout your years Mm. ne di go preparela this opportunity Yeah. so re ka se ke ra re o nnile lucky Mm-mm. eh tota kgalo ntse o Kgale ntse ke le ipaakanyetsa- foo, yeah. o ipaakanyetsa tšhono e tshwanang le e. Mm. mme anong o

oh oh oh oh lo utlwile lo utlwile bagaetsho um ga go tsetlo le go kgonagala gore nka re ke a bua yaanong go raya gore le ikutlwetse retlocks um o ko rediong um o bereka jalo every every day yeah monday to friday go simolola ka ura bosupa go fitlha ka ura bolesome seven to ten seven to ten yaanong um dikgwetlho tse o kopaneng le tsone ko mmerekong um dikgwetlho tse ke kopaneng le tso tota ga ke ga se dikgwetlho tse di kalo-kalo fela e ne le go tobetsa metšhini e le jalo le jalo go nna familia le yone setegeniki e setegeniki jalo fa dikonopo nako ntlhele di le kgakalanyana mme ke a ikgoletsa ke a- ke a di latelela wa tobetsa ke a di latelela dikonopo tseo jaaka ebile re na le station se sentšhwa ba agile di-new studios ya jaanong software ya teng le ka mokgwa o di o tse le dileng ka teng di ne di se bonolo yalo mme ile gantse ke practice eh ke tsamaya fela no o ya tsamaya fela ke di tsamaya fela mme go raya gore tota re leboge station sa sa bokone bophirima Mm. eh mo e leng gore se se dirile ka natla le go leka gore dilo tse ba di dirang le tse ba di tsenyang ko studiong Mm. ke tse e leng gore di kgona gore batho ba ba tshelang ka bogole hmm. ba kgone go di dirisa botshelo bo nne botlhofo gore ba kgone go excela hmm. re ba leboge accessibility accessibility mme ebile ga o le gantsi ko tirong kwa um ke tle ke ba raya kere o fitlhela go na le sengwe se se diriwang jaaka tsone di-software tse ga nna ke kgona la go palelwa ke eng lo tla palelwa ke eng Ke kgola gore re ka o ra re le wena o tla Ee. excela go nkgaisa Ee. mme anong um re clockstar um the man with the golden voice Mhm. um fo o leng teng o ipona o tla nna kae mo isagong Eh, reso fo ke leng teng fa ke tuka malakabe ke tuka ditlhase eh re na le mokgatlho wa tsa drama jalo ke santse ke rata television ke santse ke rata theater go diragatsa mo seraleng mm-hmm. ee mo nako ke tota ke batla go bona ke tlhagelela mo mo screening jalo ke batla go bona mokgatlho wa ka o godile wa di-arts o rotloetsa ba batlang ko morago um probably le nna ke nne le studio gongwe se e leng gore batho ba ba nang le ba ba tshelang ka bogole ba ba inyatsang ba ba ipolelang gore gongwe it is the end of the world ke ba goge ke ba nokele ke ba bontshe gore dilo tse di teng di a lekwa mm, ba se ka tshaba go leka motho go lekeletsa rre ee gate motho malekeletsa mm. motho malekeletsa rara mm. yaanong go raya gore motho e leng gore o lebile gone yanong mm. o rile o batla go tlhaga mo tv rra eh, eh. o mo tv go lofa oh, o mo tv go lofa ya bua setswana se se monate yaanong um jaaka o setse o ikaile jalo mm. go raya gore o iseng big dreams o iseng big achievements mm. eh, your tribulations ke tse tse di massive tse di massive tse di massive Yeah. tse e leng gore tota dikgwetlho tseo tse o tsamaileng mo go tsone go raya gore ne di go baakanyetsa isago e tla makatsang batho e seng fela mo karolong ya ya ya zeraste e seng fela mo karolong ya ya ramotshire moilwa ke bua ka lefatshe yeah yaanong ne re re rona re le bua setswana se se monate re go leboge rona re le bua Setswana se se monate ga re go lebogele fela gore o fa re go lebogela gore o tshetse botshelo gonne modimo a go bofile wa botshela to the fullest gore batho ba ba tshwanang le nna ga re go lebelela re a rotloetsega Oh, banna. batho ba ba tshwanang le nna ga re go lebelela re ja monate Mo- re ja monate. ga re go reetsa mo rediong utlwa jaaka dipelo tsa rona di kibakiba jaaka pelo e tshotse gore e iteye gore e tsose monna phakela e tsose mosadi phakela jaanong re go lebogela dilo tse di tshwanang le tseo gore o kgona go bontsha batho gore bogole ga se ba mo meleng bogole ke bo mo tlhaloganyong limitations ke tse di mo tlhaloganyong jaanong re re re go leboge nna le setlhopha sa me le barati le balatedi ba bua Setswana se se monate. Re go re re re re a go leboga, re go re re re a go rata e bile re go eletsa masego mo sengwe le sengwe se o batlang go se dira. Ba tlogelele, your Twitter handle yo whatsapp eh, e seng whatsapp e tla tla go losa le mme wa kotlu e tla go losa le mme wa kotlu eh o ba tlogelele twitter handle facebook handle instagram o ba tlogelele le gore ba tla go kera kae ka la bobedi mo mosong eh, bagaetso ba ke ba ratang thata jalo mo eh, facebook ke quinton clockstar mosiele eh, ko instagram ke clockstar eh go eh, twitter ke at clockstar 29 le nkra ko bagaetsho mme ntle le foo o nkra mo phakeleng manta go fitlha ka la botlhano 7 to 10 mo bbfm eh, bokone bophirima fm kgaratlhelo ya diphetogo eh, mo thulaganyong ya breakfast rush phakela le phakela batho ba tsoa ke ba tsosa ba tsosa ke ba tsosa sentle ra sentle ra etso mme ke rata ka mokgwa o garelang ka teng ke kopa gore bona Mo bua Setswana se se monate ra go garela ka wena gompieno. Alright. Nya bagaetso a ke wetse jaana. Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal. A game of life is a lot like football. You have to tackle your problems and block your fear when you've got an opportunity. A pula ene. Ga ke tle go bua mantsi. Pula.